Yɛma w'akwaaba aba Tweetech dwumadie so. Ɛnnɛ da yi, yɛn nyinaa bɛsua ɛkwan ko a wode email address foforo bɛka wo email address dada wɔ phone baako so a wonnya so nsunsuansoɔ biara. Yɛmfa no sɛ woanya adwuma foforo bi. Adwuma foforo yi ama wo email address, nanso wo phone yɛ baako. Aber nye aber nyina edwumayɛ fofor yi ɔmo sɛndo wo email. Etwa sɛ wode ho mmuaeɛ nso ma wɔn aberɛ ne aberɛ nyinaa. Nanso mmerɛ wɔn sɛnde wo mail yi, ebia na wapɔn afiri adwuma mu. Wonni laptop wɔ wo ho, wonni computer wɔ wo ho. Wo mobile phone pɛ na ɛwɔ wo ho. Ɛnnɛ de, yɛn nyinaa besua kwan ko a sɛ ɛtoo saa bere no a, wobɛfa so de wo mobile fon horow yi ara asɛnde anaasɛ de ho mmuaeɛ akɔma w'adwuma panyin wɔ bere a woasɛnde wo mail foforo. Enti sɛ woayɛ krado deɛ a, yɛnhyɛ aseɛ.
Bio, me mama kɔ aba bio. Enti yɛbɛhyɛ aseɛ no, wobɛmia Google yi so. na Gmail a wuyi so ne bere ne abere nyinaa no woamia so. Wumia so a, wohwɛ ne nifa nsuwa yi a art yi bi hyɛ hɔ no a, mia so bio. Wumia so a, ɛde email address yi nyinaa a wowɔ no ɛbɛkyerɛ wo ne dodow a wowɔ. Na woba ase ahanom a, woabemia add another account. Enti mia so a. Ɛnna yɛde yɛn ahyɛ aseɛ no sɛ ɛresɛte app email ama yɛn. Nti dɛn bi mu na ɛwɔ sɛ yɛyɛ? Sɛ wopɛ sɛ wode Gmail account foforɔ na ɛka ho a, wobɛtumi de aka ho. Ebia na wo mail no yɛ Outlook, anaasɛ Hotmail anaasɛ Live, wobɛtumi de aka ho. Ɛyɛ Yahoo a, wobɛtumi de aka ho. Sɛ ɛyɛ Office 365 a, ɛno nso wobɛtumi de aka ho. Yɛmfa no sɛ wo kampani na ama wo email address foforɔ a. Tenbea no wobeyi so ada. Enti yemia ada no so ɛ? Yɛba ada no so a, ebisa yɛn deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ. Nti ɔse email address no yɛmfa nhyɛ wo. Ma memfa email address wei nhyɛ wo na yɛnhwɛ adeɛ. Nti wo type no fɛfɛɛfɛ wie a, Wo type no fɛfɛɛfɛ wie a, na wode wo nsa amia next yi so. Anaasɛ wobɛtumi akɔ manual setup, ɛno nso bɛtumi aboa wo. Nanso ɛno deɛ sɛ wonyɛ IT bi a wonim a, mɛsrɛ sɛ kɔ w'anim no anaasɛ mia next no ara so na ɛnkyerɛkyerɛ wo ne ntiatia mu. Nti mia next no so a. na abisa yɛn sɛ type bɛn, sɛ ɛyɛ POP3 anaasɛ ɛyɛ IMA. Ne nyinaa yɛ ɛkwan ko a wobɛtumi nam so atwe wo email no afiri server no mu. Enti wei ɛmmɔ hu koraa. O sɛ ɛte me obi a saa nneɛma wei wɔ wo hɔ no, enti yɛmfa emu baako ɛ? Enti yɛmfa no sɛ IMAP yi reyɛ deɛ ɛtɔ so mmienu no, yɛmmia so. Yɛmmia so a, ɔse yɛn type password. Enti password a wo company no de de ma wo no, ɛno na abɛ type ahyɛ ha. Enti yɛmfa nhyɛ hɔ na yɛnhwɛ adeɛ. Wo type password yi wie a na wamia next. Nti womia next so a, wo phone no bɛbisa wo sɛ ɛnsave anaasɛ sesei yɛnsave no nti yɛbɛ kleke anaa yɛbɛmia not now. Wahu sɛ afa server no dedaada nti yɛmprɛse next no nso nti aha wonsesa no wonyɛ no hwee nti yɛmia next no so prɛko ɛ. Nti no wagyae no kakra. Nti load yi asan aba out going server settings ɛno nso wonyɛ no hwee. Ɛno ara sɛ ɛno nso wobɛmia next no ara so. Nti memia so no ɛna ade no fɛfɛɛfɛ yi na ɛbisa sɛ mmerɛ dodoɔ he na wopɛ sɛ ɛtwe nneɛma firi server no so de ba wo phone no so. Nti ɔmo wɔ minute du num, ɔmo wɔ aduasa na ɔmo wɔ minute aduosia ɛɛyɛ one hour, dɔnhwere baako. Nti yɛbɛfa deɛ edi kan no, minute a ɛtɔ so du mmienu. Nti abere ne abere nyinaa no email ba a, ɔmo bɛka kyerɛ wo sɛ email aba. Nti wawie ano no, nti ɛmprɛse next. Epɛ se na ɛsa e creati account na ebisa wo edin a wopɛ sɛ ɔde yɛ. Nti aha na abɛ type o company ni ne din anaa wo din a wo use wɔ company no mu. Nti yɛmfa wei nyɛ mfatoho ɛ. Na wagyae email no sɛnea ɛwɔ sɛ wogyae no pɛpɛɛpɛ. Na wo wie a wasen amia next no so. Ɛno ano no, wo email no abɛka ho. Na abɛyɛ dɛ ahu sɛ wo email no abɛka ho. Sɛnea edii kan pere sɛ nifa nsu ayi a yehuu e-mail no dodoɔ no ara no, yɛbɛsan amia hɔ ara. Womia hɔ seesei a, woahu sɛ example no a anaasɛ mail no a yɛde kaa ho no aka wo aseɛ ha, na woamia so. Womia so pɛ, mail a woanya no no nyinaa no bɛba sɛnea ɛwɔ sɛ ɛba no. Enti ne tiatia mu no, wei ne akwanya a wobɛfa so a wobɛtumi de e-mail foforɔ aka. wo email a ɔyɛ fon korɔ na wo nsesa fon nti wei ɛnyɛ hu abere ne abere nyinaa no sɛ wo wɔ company mu ne ama wo email a sɛɛ ɛkwan yi a yɛ faa so a ansa ne abɛdu hɔ yi wo fa sɛɛ kwan yi so wɔ abere ne abere nyinaa a wo bɛtumi de email foforo aka ho. Sɛ ɛnnɛ ne da a edi kan a yɛbɛhyɛ sɛ fa ho ka abusuakuw yi ho. Fa wo nsa mia subscribe button yi a ɛwɔ video yi ase yi, na fa wo nsa mia ɛdɔn no so, sɛnea bere ne bere nyinaa no adesua a yɛresua abom yi, wo nsa bɛka bi a woremmrɛ ho.

Sɛnea yɛahyɛ ase yi, sɛ wopɛ Mench app a edi kan a, kɔ www dot menchhub dot com. Me ne wo kasa yi ara, yɛayɛ akyɛdeɛ sononko a yɛde reboa obi biara a ɔbɛba akɔhwɛ yɛn wɛbsaet. Wokɔ a, wohwɛ yɛn wɛbsaet no so a, biribi bɛpɔɔpe aba. Kreke so ɛde wo bɛkɔ baabi foforɔ a wobɛfeele information ne yɛdesigne call card fɛfɛɛfɛ digital call card na yɛde asɛnde wo wɔ WhatsApp. Kɔ hɔ seesei ara na yɛretwɛn wo.